Büyük Allah Tealanyň ady bilen Assalamu Aleyküm hormatly görüjiler. Bul hefteniň muhim habarlaryna men Nur Muhammet Sadat bilen hoş geldiňiz. Wezirler başlygynyň syýasy orunbasary Möwlewi Abdulkebir, Pakistanyň Yslam alymlarynyň jemgyýet hizbiniň rahberi Mowlana Hamidul Hak we hemralary bilen duşuşdy. Bul duşuşykda iki ýurduň syýasy we ykdysady bölümlerinde ýardam etmekleri barada gepleşik geçirildi. Erk habarnamasyna görä, Mowlana Hamidul Hak, Pakistanyň alymlary Afganystan bilen ýagşy gatnaşyklaryň bolmasyny isläp, we hem-de Kabil bilen Islamabadyň syýasy gatnaşyklarynyň hem giňelmesini istiýondyklaryny aýtdy. Dünýä boýunça saglyk guramasy gyş başlanandan bäri Afganystanyň otuz dört welaýatynda iki ýüz segsen alty müň gowrak kişi demgysma keselliklere duçar bolandygyndan habar berdi. Bul gurama demgysma kesellikleriň altmyş üç fisede bäş ýaşaça çagalar we elli fisede hem aýallardygyny aýdyp, bularyň içinden alty ýüz altmyş sekiz sanysy janyny elinden berendigini aýtdy. Bu arada Saglygy goraýyş wezirlik şol soňlarda demgysma kesellige duçar bolanlaryň sany köpelip, Öten iki müň ýigrimi üçünji milady ýylynda tokuz aşarýa iki million kişe bul keselliklere duçar bolandygyny aýtýar. Afganystanyň daşary işler weziri Amir Khan Muttaqi bir resmi sapar arkaly Türkmenistanyň daşary işler weziri Reşid Muradow bilen bul ýurtda duşuşdy. Gul wezirligiň habarnamasyna görä, bul ýygnakda Kabul bilen Aşgabat arasynda bolan ikitaraplaýyn we diplomatik gatnaşyklaryň giňelmegi, söwda gatnaşyklaryň ösüşi we tabi prujanyň işleri barada gepleşik geçirildi. We hem-de bul ýygnakda ikitaraplaýyn tijaratyň köpelmegi üçin täjirleriň wiza almagynda aňsatçylyk döretmegine täkit edildi. Bu arada Daşary işler wezirlik tape purojanyň işleriniň başlanmagy üçin taýýar bolandygyny aýtdy. Kabul welaýatda bir haýryýa binýady tarapyndan ýüz sany zawjyň destejemi toýy tutuldy. Bul toýy tutulan jawanlar bul toýuň tutulmagynyň maksadyny napisent toý kaýdalaryny ortadan götermek üçindigini aýdyp,

Afganistandaky Halkara Salibi-Surh Komitesiniň başlygy Katrina Rids, Afganistanyň Daşary işler wezirliginiň syýasy orunbasary Şirmuhammed Abbas Istanigzei bilen duşuşdy. Aýdylyşyna görä, bu ýygnakda Salibi-Surh Komiteniň başlygy maden çykarmakda azyk önümleri we saglyk mümkinçiliklerini döretjekdigini aýtdy.

Ekerançylyk we maldarçylyk wezirligiň başlygy Ataulla Omari Birleşen Milletler Guramasynyň Afganistandäki Azyk we oba hojalygy guramasynyň ýolbaşçysy Riçarç Tarançart bilen duşuşdy. Habarnama görä, bu ýygnakda Ekerançylyk wezirligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we ekerançylyk ýolbaşçysy arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek we ekerançylygy ösdürmek, jeňňellikleri we tebigy baýlyklary goramak we maldarçylyk meselesi barada gepleşik geçirildi. Senagat we tijaret wezirligiň başlygy Nuriddin Azizi Azerbaýjanyň Büýük ilçisi Ilham Muhammedow bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Bul wezirligiň habarnamasyna görä, bul ýygnakda iki ýurduň başga ýurtlar bilen gatnaşyklar we alyş-satyşlaryň köpelmegi barada gepleşik geçirildi. We hem-de Nuriddin Azizi Azerbaýjanyň we bul ýurduň hususy sektoryndan Afganistanda guraljak Türkmenistany we milli sergilerine gatnaşmagyna çagyrdy.